Tanylaşa. Biri Baýramalyň bazarynda aýalyny ýitiripdir. Tapanok diýýär. Äý, o setirden ýöräp dur, ýok, bu setirden ýöräp dur, ýok, o birinji satylýan setirden ýöräp barýarka, men ýaly bu obada şu wagt gelip, Inim, gelnejeňi gördüňmi? Ýok, tapaly-aý agam. Äý, beýtme agam jan, meň agşam märekäm bar, myhman gelýär, ony-muny alaýyn diýip geldim, özüň gözle. Äý, inim, beýtme, ärem, Nur ýeňňeň bilen bazara çykdyk. Bulam. Di, agam maňa azar ber, mana aporyna baraýsana-aý diýipdir. Ýaňkam milisiýa bolanyň ýanyna baryp ýigitler gelnejeň-ä iýipdi. Nirde? Bazarda. Ýa, agam bazarda iýsen onda geç otur bir käşä iş taparys diýip, tapalyň-aý ýigitleri özi hiç ýanynda dohod bar diýipdir. Onsoň milisiýa bolandan sorapdyr, nähiliräk diýip. Aý gelnejeň-dä-ow. Ýok, agam bir keşbini aýdaý. Aý gelnejeňňe ýok agam bir sypatyny keşbini surat onuraý bizem gözlemeli aý gelnejeňňe aý nätdiňaý agamy ine mysal üçin meňki ba diýipdir uzyn boýly inçe billi ak ýüzli gara gözli gara gaşly gara saçly diýipdir ol ýaňky aýalyny ýitiren aýdýa diýe Inim meňki iş daway seňkini tapalymy. Biri pişik saklaýan eken öýünde. Pişigi aýala gowy görýär, ärem ýigrenýär. Aýalyndanam gorkýar. Pişige sögüntýär diýe sen ýoklaryny. Aýaly işe gidipdir ol pişigi tutyp pakete salyp bazara eltip taşlap bazardan ony muny alyp öýüne gelipdir ol pişik aýlanyp ýör diýe myrr myrr edip. Beh! Pişik yzyny tapýar diýer ot şol ekenow diýip. Ertir ýogyň enam seniň. Ertirlik aýaly işe gidipdir ol üç gat gara pakete salyp agzyna mis goşlap maşynyň bagažyna basyp çöle tutdurypdyr. Dynaýyn şundan. Bir ýarym sagat ýol ýöräpdir. Öýläk, beýläk, saga, çepe, pişigi azaşdyraýyn diýip. Eşik garbam taşlap, pakedi ýyrtyp bar nesibäňdäkini gördi we yzyna gaýdypdyr. Yzyna ýarym sagat ýol ýöräp aýalyna jaň edipdir. Öýdemäý sen. Hawa, pişik bardymy? Hawa, ber şoňa trubkany men yzyny tapamok. Bir är-aýal çaý içäýen diýip gyzgyny çäýnege alyp, çaý içjek bolup başlapdyrlar, ol är aýdypdyr, pul salsana, diýipdir-de. Sen yzyňy pul tuman, diýipdir ol. Öňki aýalam ýerinden turjak bolup çäýnegi degip agdarypdyr çäýnegi. Çäýnegem gaýdypdyr ýaşulyň aparanyna. Waý, bişdi yskora çagyr-da, yskora çagyr bolup, gygyryp ugrapdyr. Ýaňky gelneje-de çykyp, goňşy medsestra gelniň ýanyna barypdyr. Goňşy öýdemiň, howwa, kömek edäýmeseň bolmady, hä? Kiçimiz bişdi. Aý ýaňky çemedanlar gelipdir ol derezde ýaşuly ýatyr diýe näme diýjegini bilmän utanyp çekirde çalaýyň sowaşar biter diýip gidipdir. Bir hepdeden soň ýaňky medsestra gelin goňşymdan sorapdyr nähili gelneje gowumy kiçiňiz gowulaşýamy diýip Hawa düýnden bäri girim çykymay ýaraýar diýen.